Baibal ca hi phundang a sinak cu phundang a sinak cu minung nih cawk lo in a um kho lo. Kei hna hi cu van den nu ka ti theumi cu ni khat khat ka thi ahcun ka thlan ah ka ruak kuang chungah zeidang nan chiah lo zong poi lo Baibal ca hi ka, ka lehmi cu na chiah lai ka ti theumi a si. Mah khi lo khin cun thih cu ka duh hnga lo ka ti. Cucah Khrihfami nih uh, thil pakhat ngeih lo kho lo a simi cu Baibal ca si rua te ka ti kan nunnak ah cun. Le cucah cun uh, zoomtu hna kan caah cun Baibal a thupi a biapi bik a ruang cu ka chimcia cu ta khuazei nan nan rat Atu a zei ah hin nan um, zei nan kal lai tiah kan chimtu Baibal lawng si te ka ruah. Cun kan nunnak ah zungzal nunnak a um tiah kan chimtu cu Baibal a si. Cun ruahchannak kan petu a si. Uh, lungrethei kan um tikah hnangamnak kan petu cu Baibal a si. Uh, vansan langhnak kan um tikah ruahchannak kan petu amah a si caah Baibal ca a si caah Mah hihi minung i an khawmh sawsawhmi cu si bal lai lo. Pathian aa tel lo ahcun ti awk khin a um tiah ka ruah. Atu lio i liberal kan timi hna nih keimah keimah cu mi tampi nih sahre kio cu liberal ti tawnmi khi an theih lo ca si ka ti theo. Atu chan i vawlei cung nih liberal an timi hna cu ho khi dah an si tiah cun Bible ca hi mifim hna nih an ṭialmi dok a si Pathian aa tel lo dak aw ti khi a basic foundations a si a basic bak cu a chiekhan bik cu ma cu si cu cu caah cun vawlei mi nih an ṭialmi si caah Bawi Jesuh Khrih cu pa tel loin Mary nih a pawi ti te hna khi vawlei cung size ding a si kho lomi si an zum lo cu liberal hna nih cun cun a tho ṭhan ti zong si kho lomi si an zum lo cu cun ve Lazarus zong nilin hnu a thawhter Jesuh nih ti zong an zum lai lo cu miracle timi hrimhrim liberal nih cu an zum lai lo cu cu cah cun kan nih hei ti ko selaw Baptist ka uar tukmi selaw Baptist ka si ca ka chuah kan baptist khi si tu tiang baptist dirhmun ah cun atu chan i liberal timi khi kan pom lo bak mi si cu mi tampi nih baptist and liberal cu kha an ti au ve ko hna seh an theih lo cu ta kan pom lo mi khi an pom an ti si cun mah nawl sinan liberal kan si lo nak cu Bawi Su Khrih pa tel lo bakin thlarau rianṭuannak merin a pawi a chuak i an thah i ni thum hnu a tho ṭhan a thawh ṭhan lo ahcun thawngṭhabia kan nei lo a thawh ṭhan lo a si ahcun Khrihfabu zong um lai lo a tho ṭhan ti hi pei Jesuh Khrih Pathian Fapa minung ah a cang misual a kawl A kawlnak an thah, a tho ṭhan. Ni khatkhat a ra ṭhan lai. A zumtu vialte zungzal nunnak a pek hna lai ti cu pei kan thawngṭha bia a si cu. Mah kha kha Baibal ca chung lawng a um. Thil dang a um lo. Cucaah cun Baibal ca i a chung muru cu Jesuh a si. Cun Khrihfabu zumhnak i a muru zong Jesuh a si. Jesuh um lo ahcun Baibal ca hi catialmi sawhsawh si lai sinan zoh law bawi su khrih a thawh ṭhan hnu ah mu emias ku a zultu pan hi an kal a ti an kal pa khan mipa pakhan a zulh ve hna zeidan nan i ceih jesuh kong an i kalpa an kalpa cun jesuh nih zei bia he ruah hna zan an va riak rawl an ei changreu ka cheu ti ka Jesuh a si kha a lang an mit a fim a ti mu an mit fim mah kha mit fim timi kha Jesuh Khrih thiang thlarau rian tuan nok mit fim cang khawh a si vawlei fimnak an si lo le cu ca cu Bawi Jesuh Khrih nih an mit a fim ter i Jesuh Khrih a ti a si ti an thei ti kha zeitindah Luke catial tu pa nih a tial Bawi Jesuh Khrih nih Moses le an kal lio ah khan Baibal cahlun in Moses in profet in caṭialtu writings pawl chung i sin chungin amah kong an ṭialnak vialte kha pei a hrilhfiah hna cu ti a um cu. Le cucaah cun Bawi Jesuh Khrih amah a hrim nih hin mah cu a hmaan si ahcun A tho ṭhan lai ti zong hi Moses nih pe a rak chim cu profet nih pe an chim cu the writings Psalm le Job le chung, chung zong an pe i catialmi chung zong an pe Bawi Jesuh Khrih a tho ṭhan lai ti um cu nan nan va hrut ve nan thei lo maw ti a va cawnpiak tu Jesuh si cu cucaah Bawi Jesuh Khrih zong hi biakam hlun ah rak um cangmi a si ti lo awk ṭha lo cucaah cun rak Pathian nih van le vawlei tuah tikah bia na tuah profet hna nih pathian bia kan sinah phan bia cu minung a cang jesuh lengmang okay. cun pakhatte a dongh le zong van van van kho ning lo mu ka van rel tu lai Isaiah bia kha zoh nak lo Isaiah Isaiah som nga le panga hi tin a um chu Bawipa nih hitin a ti, Ka bia cu van in a rung tlami ruah le hawrha bantuk a si lai, ka bia. Ruah le hawrha nih cun van ah kir ṭhan ti loin vawlei kha an hnonter i thlaici kha an khohter i an ṭhanter i thlaici tuhtu kha thlaici a pek hna i rawl eitu kha rawl an pek hna. Cu bantuk cu ka kaa in a chuakmi bia cu a si ve lai. Ka sinah a lawng in a kir ṭhan ti lai, a lai lo, tuah seh ka ti ka fialmi kha a tlot lai lo i ka thlahhnawhmi ka thlahhnawhchanmi thil ah khan a tlam a tling lai ti kha Isaiah nih a rak ṭial cangmi a si cang. Le cucah mah khakha kha bantuk tuanbia hramthok tein a ummi kha zoh tikah cun minung bia si lo pathian bia si ti lo awk ṭha lo ka ti bible ca hi um, bible ca chungah hin a cheu cu pathian bia si a cheu cu minung bia si ti awk a ṭha hnga lo a dihlak tein pathian bia si pathian nih an thaw a thaw chuah hnanak an ṭial caah an ṭialmi Pathian nih ṭial u tiah fialmi hna an ṭial tikah an palh lo tiah ka ruah. A cafang an rin sualmi ziru pakhat an biatmi te hna um icon mah kha nih khan Pathian bia si lo tinak a qualified kho lo tiah ka ruah. A hrawk kho lo. Mah khan nih khan ziru pakhat bet mi nih khan a dang hmun dang ah kan zoh tikah thongsawm li kha thong li a si ko mi hmun hnih hmun thum ummi kha hmunkhat ah thongsawm li ziru pakhat an bet an bet sualmi si kan timi nih khan a dihlak ten Pathian bia a si lo tiah a hrawk kho dih lo tiah ka ruat. Pei cu Baibal ca chungah Jesuh kha Satan nih tuk forh in cutin a ti timi kha Satan bia kan ruah. Sihmanhsehlaw a tuamtu cu Jesuh bia a si. Zeinit a tuam tiah cun Baibal ca nih pei An sertu Pathian cu tukforh hlah ti um kha. Baibal ca nih pei rawl lo in minun nunak cu si lo ti um kha. Ti pawl kha Satan bia timi kha a tuamtu cu Jesuh bia a si. Mah kha Satan bia timi nih khan Satan bia hitin a um nain Pathian bia cu hitin rawk a si tiah teitu ah Pathian bia kha teitu ah chiah lengmang. Cucaah cun keimah ka ruahning ah cun Satan bia tlangkhat te a ummi kha Pathian bia nih a tuam a tuam a tuam tikah cun mah kha Satan bia timi zong kha a kan hrawktu a cang ti lo ti ka ruah Pathian bia sinak a hrawktu zong a cang lo zei he dah ka tah chun lai ti ahcun abanavia pandian nu khi operation an tuah a tang an khuai pei thirin staple an tuah thirin an thit a tang an cheu mi kha Pei zeidah staple kan tuah bantuk kan rak an staple cu thir um ko. Mah kha kha Van Lian Nu ṭang ah khin mah cu thir cu um rih ko lai. Kum kul leng si cang. Sinain Van Lian Nu hi thir in tuah kan ti hnga lo. An cheunak tlaitu si. An tlaih lo a si cun a tang ah ṭhen peng lai. Cucaah cun mah kha thir kha vanriah nunnak caah san a rak tlai ve ko. Cucaah Satan nih a sual a kan forhmi zong va si icon Pathian bia nih a tuam a si ahcun kan nunnak lam a si ko. Pathian nih a thluachuah i Bible hi vawleicung khua zakip ah cauk sunglawi bik mi tam bik min i hmannak a cang. nunnak sersiamtu a si cun nunnak a tlaumi a hmu ṭhan khotu zong a si Pathian nih a hman Hebrew cakuat chungah Pathian bia cu a hmual a ngei a ṭhawng ti zong a um thlik le ruh kar tiang zong a chun tleng khotu a si ti zong a um cucaah Bible ca kan hman tikah thlacamnak te zong rel a ṭha cun upatnak te zong rel a ṭha article kanmah kan ICBC magazine chung zong ka tial hmun dang zong ka tial cang the power of the word of God timi zong ka tial i Pathian bia hmual a ngeih zia timi ka tial i mi phunphun khat nih Bible ca an ngeih i an rel taktak si ahcun an phun ning pin a thlen hna dah kaw ti zong ka ṭial balmi a um. Cucaah cun Pathian nih kan miphun zong Baibal ca hmang hin Pathian nih kan thleng ve ko seh ti zong ka thlacamnak a si. Ka nuih lak te Pathian in thluachuah hna seh. Ka lawmh.